Dano myero ki bed alok about coffee debate and I think that day watin gino dominating obedo Zake in Serbia akol colarization pange if you regret that wayab i kenya waciti i gin ma naka ne zero oweyo pien loka pe neti pe ogudu
meno Museveni gene pa net an ape. Well anyway we cannot run away from that.

waco ni gin ma otimme-ni pe obedo ber. Eneno vidio dok enwoyo dok ewoto i wiye mada. En eneno ni tim ma Zakeyo otimo-ni ope rwatte. Ci odwogo bota, waco ni reaction ma mega bene nongo dok okato. Ci an awaco ire ni, Enoni pe bedo gin ma iyubbe iye. Lem mono wa i reflect action. Kit ma in ibeture kwede i kom twol atura itimme kwede, pene iyubbe. An ma aa ki i ganga me cito i palamen, lutuwa, Lubanga loko ki dano. Awaco ki madamma wai ni, Eh, Wednesday-ne tin pe ber. Ceng adek-ki tin pe ber ba? En openyo ni, Pingo? Awaco ni, Pe angeyo, ento anongo ceng adek-ki pe ber. Pe angeyo ni lweny mo bibedo i koma. An adonyo i palamen jam pi oyela yot tutwal. Anongo Cpika odonyo i ot. Ka co ma neno TV jwi ka ma Honourable Zakke obedo iye ni, en aye ka ma an abedo iye onongo wa con i palamen me apar wiye acel. Ma onongo i Mat Cecilia pe oto, onongo wan obedo wa ni Mat Cecilia ogwal tic me yweyo kuc. Ngat ma bedo me acel ingetwa,

Ka dong mego man me Mukono Nabbozi ma bene dano ma tye i palament me Uganda ka wano oo ka ngat obedo kenyo a kene. Hon Abo Zake tye Shadow Minister for the Presidency ma i cik me palament me Uganda Shadow Cabinet ki bedo anyim jwi bedo bene anyim. An aoro anongo Zakeo bedo ka wabedini. Alego alega awe jal, in i shadow minister bed ka. Ni free speech tyen lokke ni ka in itye i opposition itye ki twero me bedo wa kama NRM bedo iye. Ka itye i NRM itye ki twero me bedo wa kama opposition tye iye. Ento pe weko ibedo ka bedo me shadow ministers. nyo kabedo me Ministers ka ma Cabinet Ministers gibedo iye ki Minister of State tye constant, in ipe gitwero me bedo iye. An macalo dano ma awor, aling woko, acung ci alwongo Sergeant at Arm awaci, Kel kom ira kany. Ngat ma alwongo me acel owacci, Speaker owaco ni kom mo keken ma tye loose omyero obed kom ma okubbe i kom lawote pe obed i ot dano kong etiyo kwede me lweny. Manyuto ni nongo lok tye ni gingeyo ni lweny tye. Pien wa Zake bene otwite inge bene bino ka lweny nino enoni co wa speaker nonge ni lweny obedo tye an pe angiyo oruko overall ka oketo coat iwiye me lweny ci dong ma an atye en okwero ngat mo acel alwongo sergeant aram me aryo wacci amito koma acel amito bedo ka kany ka ma bedo ni en oa ocito ka gamo kom peke ento ma en oa ocito gamo kom mi

Pien rom me a.
Oa pe tye dong kuca ka wee lok tye. Ka ma gin shadow ministers loko iye. Ee, an dong angeyo ni kit ocito ka ma shadow ministers loko iye ni kabedone tye kunu, bino bene dong ki kunu. Odoko ki kunu mukeca dong tye ka nyuto bun ma, bun ma dong ineno woko ni ngwece nge, nge bun ka dong kingino woko ngeye ngwece dong pe yot. Tye ka nyutte wa i wang Speaker ma cik me Parliament nongo pe ye bene. Obino bota ma peya abea aloko ka mo ni a woko ki kany aye oyot. An awaco ni, ah, jal. Ineno iwaco ni kany kabedo pe gicoyo i kome. Me aryo, in iwaco ni kany giweko i free sitting. Pingo ibino ka yela? Meri ki kiniga mua kwede kuca otugo i gwaro ema weng ka waco ni stupid Acholi ka cora kwede. Now, Steven, oyito wa in nono ku in Acholi ko. An aromo bedo aming ento Steven nongo pe ming. Tony ki Tara romo bedo ni pe ming. Nyo zer pe ming. Nyo acholi mukene mere pe ming. Ka nongo dong yet anne ken kong beber. Ki marac loyo weng. Jal laco lawoti me ilo emi ja.
Dong wagit kanyo.
Laco to ilo emi dako dok pe ber ja. Nyo ka dako aye oilo emi. Pe dok ber bene. Nongo in eni i wer mo ka dako dong in. Wa omedde ki lok azake.
So, so gin na dong rac loyo na lok aryo ma acel Laco lawote me Euemio me aryo ma yite Stupid Acholi, An pe angeyo gin otimme ka ipenya. An bene aneno i vidio. Aneno i vidio ni Bunno oromo nyeri. An bene pe angeyo. Ento lok me ada, an ka iyira Acholi-o ma tye, kelo kiniga i cwinya. Kelo apoya man me pa bor muribbe ki lamogi-ni-o.

Kacokke oket doko ma penducu tuke ki tung kuca, en onongo tye ka tuke ki lok Oda, Oda, Oda, ento an pe atuke ki Oda. An Oda atye mako dwan cemo Uganda kikonya akonya. Enoni jok ma bino i koma ka iyeto acolio. Itugo ma lamogi ma oribbe ki pa bor-ni weng. En okene ki go. Now, ka in ne ibino ka lok,

Bene i kwan me bedo daktar kulu, an awaye ni gin otimme na gilwongo ni reflex action. Penge ongo otimme?
Reflex action pe bene ipenyi ngat mo iye ni nongo ibe itimo nining? Pien ka iwee itimo nining nongo an ayubbe ki gang me lweny. En aye omiyo lok caro mukene tye ka bino jo okene ni akol giyubo ayuba me lweny i kom Zakke. Ka ngat giyubo ayuba dok kur kong gicako lweny i kome.
Oh, kur! Ngat giyubo ayuba kong kur gicako lweny i kome. Ka kumeno, tyen lokke ni Zakke aye kiyubo ayuba i koma. Pien ka onongo an aye acak lweny, ci iwaco ni kiyubo ayuba. Labwor agamo lokki ni, Ka tye ngat mo, pien lulwak atye awaco ni, wan Acholi watye ka ribbe ki gamente pa Museveni, waweko Museveni tye ka wano dano me Uganda. Awaco ni, Tye ngat mo mudeno cano gamente pa Yoweri Museveni ma loyo Acholi? Ka ineno lokke balalo, ka ineno lee pa coli ma kikwanyo watin watye ka pido cako pyeraboro wiye abiro, pyeraboro abicel watin pe kiculo. Ka ineno peko me apar ma dano tye ka deno ki can, ka ineno kit dano watye ka deno can ma a ki bot Karamoja, tye ngatto mo ka cal lokke ngom wa caa-ni ma lok dong tye ka bino iye dok manyen bene pudi. Tye ngatto mo ma odeno can i Uganda ma loyo Acholi? Awaco botgi ni, 'Kare ma Acholi tye ka lweny pi peko ma Acholi tye iye ma giwaco ni Museveni rac, gin luroka nongo gibolo kwir lumuku i Museveni. Ngo marac? Gin dong tye ka po lacen ka lweny. Ngo ma giyenyo i kom Acholi?
So wawek lok kene obedi, wabin i lokke koffi.
Ladit Stephen.
Ya iwa iwinyo ma itye donyo ni pe aromo quoting ngo ma member me parliament ma Acholi owaco very clearly pertaining the bill directly. Ladit, Ladit Steven. Gwok am wrong, yes.
I kom debate kikome ma ocakke, Lawu ma eno debate dong pe. Gin ma wabino iye ni, Lawu ma ya en ce adek-ki, onongo wan obino i gin ma gilwongo ni considering a clause by clause.
Kom debate me coffee bill, wan aryo waloko maleng, actually an aye acako lok. An aye bene aweko ot obino oda ni nino eno me debate. Moni reading me adi?
Me aryo mucakke acaka niya, Alright.
An aye akelo ot into order. I kare ma yub ma dano obino kwede weng pe tye me debate, yub weng tye ni omyero gibal debate obed pe, an aye aa malo aweyo procedure, aweyo ladit Speaker. An atye ka neno kita ot tye ka lyeti kwede. Oti eni tye ka lyeti lokke coffee. Ki bota, Coffee tye gin ma pire tek i Uganda ma pe dong larre. Pien i State of Nation Address mwaka alip aryo ki pyera aryo wiye adek, Museveni obedo ka kwano, President Museveni obedo ka kwano jami ma tye ka dongo lobo i Uganda
ma kelo cente madongo.
Me acel owacce tye coffee, me aryo owacce cak, me adek owacce lokke beef, ringo. Dyangi. Ki me angwen waco lok me gwoko rec. Meno en aye jami ma Yoweri okwano. Ki tyen lok meno, wan i kumalo me Uganda macalo lutela wacako lok ki lwakwa bene ni gucak puro kofi. Ladit Pika, i cawani ka ineno dano tye ka lok ki kiniga, jo ma cwinygi cwer-ni bene myero pe wutergi marac pien preca tye ka a ki bot lubol kwirgi.

Ka wun wutwero miyo assurance ki ot ni eni, ni lokke pa coffee development gene en me dok i ministry Dwoko pe kite timo, ministry. dwoko ne pe timo affecting e jo Lapur. ma lupur, ki jo ma tye i exporter, ki jo ma tye i processing, pire tek. Omiyo an atamo ni ma pud peya debate omedde, imiye kare bot minister otitiwa. Ngo ma obilokke ento ki bota ka tic pa Uganda Coffee Development Authority gi bene kwanya o completely, atamo ni en obed mako tic gin diyo dan lupur an pe abe cwako ka ki kwanyo tye i answered me parliament adit Steven ka i kwanyo kare ni cito answered lok atye ma pat ki lok ma mega Honourable Mapapendis oa malo owaco ni en pe ngeyo ngo ma dano tye ka lwore i Uganda. Pien ni, ee, Uganda Coffee Development Authority obedo jang gamente, tic pa gamente. Ministry of Agriculture bene jang gamente. Ka Uganda government en aye ocreating jang gamente me Uganda Coffee Development Authority, and gamente acel-li en aye tamo ni ka gikwanye gidwoko kuca bene tiyo maber, ngo ma dano tye ka lwore? En mere tye ka supporting ni myero gin ocit anyim. Wan aryo waloko debate nino ni. So lok man ma wun cawa ducu wutamo ni MPs pe kwanne myero wuwekko. Ni aneno akwanyo tamma, an i penyo tamma ba, gamente openyo tamma, ni lok me coffee calo in won kom ma Acholi Parliamentary Group, kit Acholi pe dong tye ka ngo? Donyo i coffee. Ka donyo i coffee ni.
Rationalization ni tammi tye iye ni ngo? Acako kuman. Awaci me acel, pien na, wek kong adok manok cen, an angeyo lokke rationalization mwaka alip aryo ki apar wiye abicel.
Con ki meno,
ma ripot pa OWC ma pud kati.
Kare ma the late General Kera peya oto, an acito i office pa Kera, pe orine abic ba, oto. Owacca ni, Honourable, in omera, in dong kadi nene wan pe wawinye ki gang kuca. Lwakwa oye ryo i o i Palament me Uganda. Mitte ni ka itye ki lok mo ki gin mo keken bot abino i opica ca acel ki nucu me odiko. An jwi, ca acel ki nucu me adiko nongo atye i opic. Weko wanywako lok mogo madii dok an bene atito lok ma i cwinya. Ci owaca ni tye gin ma en etimo ma gitye ka timone ki Operation Wealth Creation ma ladit ma mege General Salim Saleh omine kacel ki ngo, an opange ongobo i PSST. Pa angeyo onongo obi. Nongo tye director bot obi. Kacel ki Ngobi gin jo gitye ka timo gini eni me neno ni jang gamente ma ginyayo ma pe oliko weng omyero giturgi odok ot cen i ministry pien tye ka rwenyo lim madongo bot gamente. Ento lokki eni tye ka keto kwone ka mading. Lokki an awaco wi lyel ba. Awaco ka nyo omegiwa oto ca okene rationalization-ne okelo lok. Awaco wi lyel ki Kampala. Ma nongo President Yoweri tye. Meno lok ma General oketo awaca ma peya oto. En aye angiyo kede lok ma rationalization. Kare ma an aneno Ngobi, PSST gitimo appointing awaco ni eeh wiya opo ikom lok pa General oketa. An amiyo tamma kit man bot gamente. Awaco ni ka wun wumito rationalization otimme. Gin me acel ma omyero gitim en aye institution ma gimito dwokogi bot gamente ni gitim research i komgi ki assessment muromo. Ka gitimo, giketgi i group adek. Jo ma tye ka performing very poorly, ma karegi dong okato woko, jo ma olo temtem, ki jo ma tye ka timo maber. Ka giketogi i levels adek-ki eni, jo ma tye ka performing very poorly kong gicak gibayogi cen. Ka jo ma temtemme giminigi kare me yubo ka ma wicinesse gitye iye, jo ma gitimo maber-ni bene ginen kit me jingo congi wek omedde ki timo maber. Ento kare-ni eni, gamente omyero oti kwede me assessing ministries mapatpat ma kibetere i institutions egi-ni weng, Ministry me Agriculture, Ministry me Finance, kono me Health, weng korgi kore, me neno ni ministry-ni eni wicinesse-gi tye nining. Wek ka in ikwanyo institione-ni me terone kunnu, ter ka ma nongo congi bene ojinge nongo ikonyo wikines ma tye kunnu doko matek. Pien man rom aroma ki latin ma latin ma dong olo olo ocako otte kekene. Conge dong tye ka jing, in itye ka kwanyone edwoko bot wone cen mukene nongo wone dong oti, oker, ope. Guvune nongo pe me gwoko latin bedo ayela ka itimo assessing wek iniang meno tam man. Agikine bene omiyo tam ni option tye ki adek pi Coffee Development Authority.
Option number one, Wek Coffee Development Authority omedde ki ticce, nen ka ma goro me Coffee Development Authority tye iye, jing wek oti tic matek. Pien an goro me acel me Coffee Development Authority ka in ipenya, en aye jo-ni obedo ka keto cwinygi tung kuca.
Gutiyo ki policy pa muni ma giwaco ni kumalo me Uganda kabedo mukene coffee pe dongo iye. Kun neno obedo plan macon ma onongo gamente pa muni mito mere wek jo mukene obed i can, jo mukene obed ka producing raw material ma gin mito pi tic ma meggi calo pama ki jami mukene ma wan obedo ka purone kany. Gin bene gubedo ka tiyo tic guweko kabedo mukene-o. Ka iwinyo zerogi, wakke ni gin gikelo kop i kabedo mukene, Operation World Creation aye gubino gucako kelo kop wa botwa i kom ot me Uganda. Ka waniang ni.
Ladit Jero, An dok aroba, ento gum maber, an atye ki. No, no, no, an atye ki gum acel kwona, an pe alwenyo i kom dano ba. Ento ka in aye iero lawu awaco ni, Pe icak coro lyec ki cingi. Kit ma Isaiah tye ka yabone ni. Aa, Alright. ka pe igudo koma lok pe tal. Yet ma dano oyeto i Acholi kany pi bedo won kom ma Acholi Parliamentary Group. Ka ni an lakiniga, Alright. onongo nongo adongo dano ma pe larre. Ento pe inongo ni adongo ngato mo. Ka pe igudo koma lokke pe. Ma yen Iyeto atar. wa ma acomo an abiparparo. Dong wadok i kom lok kikome. Amiyo tam ni ca peko ma tye i Institution me Covid Development Authority iromo weko gimedde ci in icango ka ma peko tye iye wek gumed ki ticgi. Option me aryo ma amiyo igi, actually me acel, awaci ni iromo weko debate me Parliament omedde ikwanyo Covid Development Authority-o ento effect-te tye. Me acel, Ifeke obekwanyo kwir pa gamente kabedo ma Coffee tye iye. Buganda, Bugisu, obino Basoga, ocito kwede Western Uganda.
Wan pud pe wanongo mit Coffee tutwal. Ento ka in dong imedde anyim ki kwanyo gin eni ma nyutti ni tic pa gamente ma myero ocak ki cawa-ni me tito ki dano ma tye i te piny i kin gang, ni gin ma wan wakwanyo iye Coffee Development Authority-ni ba konye obed bedo bot okuman wek dano oniang. Ka iweko dano pe oniang, ci gin-ni obed timo affecting gamente-wu. Amiyo tam man kadi pe iye NRM ba, be, be abibedo pe iye.
Iwinyo zero? Ento ka ipenyo tam ma amini, ento an ape i NRM. Amiyo tam ni enoni me nono. Ka dong me adek, Amiyo tau ni kong giwek pe giruu, pe giruu kong gijuk debate ma tye i parliament ma pe giruu, gicwal members of parliament ma nongo in imiyo guideline and guidance ngo ma omyero gucit ka penyo tam ya i kin gang kun bene gitito ni ticci eni tye pingo ka wek gudug cen ki tam pa lwak me kin gang ka wek debate omede. Ada, wun wungeyo Yoweri Museveni dang oa i lum ka omoko tamme dok nongo omoko. Omedde anyim, olwongo jo ma tye i nrm ka cokkegi i caucus, jo okene wek gimin gicene. An pe angeyo, an ape, an abedo i Abuja, Nigeria, adugo aduga, dok omego gipeko dong cut. Adwogi dong anongo gin ocek ko i ot. Pe angeyo ka mua iye. Gin ma dong amito ni lwak myero gunge me acel ma pire tek, wan lwak me kumalo me Uganda, jami tye aryo ma pire tek ma omyero wiwa pe owil iye ma gidwoko i tengo ministry i cawa ni kacel ki lok me coffee en aye kokoa. Otimme calo Jemmy Maa Aura ni. An kekena onongo dong apuro poto eka apar kulu
cok ki ka idonyo adonya pa bor jeng gari ka ma i cawa-ni atye ka tuco pii, atye ka raising seedling me cocoa ki me coffee me miyone bot lwakwa wek dano, pien can ma tye i Uganda a ka ma wan wapuro iye jami ma dwe adek angwen ikwanyogi i poto dok icako pur manyen ligwekgwek. Wan bene myero wadony i puro coffee, ka inen kit ma dano lwenyo kwede pi lokke coffee. Wan omyero wadony i lokke kokoa. Cuk me wi lobo tye ka medde ameda i lok me kofi nino ki nino. Brazil ma onongo neno ki puru kofi mada, flood, flood odonyo botgi. I cawani ma aloko ni wa tyen kofi mo pe weng. Manyiri ka dok cat tye cako cako pite tye gi ocako acaka ma rom ki wan.
Wan kumalo me Uganda myero i cawa-ni wacak puru coffee, wacak puru cocoa ma olo gwokone yot pien lok man me Hass over kare-ni mito lok me irrigation, mito jo ma tye ki cene i cingi. Ento coffee kacel ki cocoa wan romo tic iye. Dong bene ka ipenyo tam ma ni, man dong gini dong parliament omoko oko, ngo ma dong tye ma medde anyim? Omyero awacci ni gini Yoweri tye ki miti iye me to. Atamo ni cabit eni pe oce abic nongo oketo cinge odoko cik. Pien ka gin ma palamen omoko wacwale bot President Yoweri Museveni en keto iye cinge doko cik ki miti ma en tye kwede ni pe oce abic nongo oketo cinge o. Ka oketo cinge, Ministry of Agriculture en aye dong tye ki tic ma pire tek. Ma man tye kwena bot jo ma gitye ofic ma Operation Work Ration. ki bot Yoweri Museveni ki Ministry me Agriculture ni gin aye myero pe guler wi lwak me Uganda gunyut ni gin ma gin tye ka timone onongo kitimo pi lok me Uganda. Ento gin mukene ma tye ka kelo lworo pa jemi aryo mapat ki lworo man me alokaloka-ni Jami maromo adek. Me acel, ministri pa gamente konye peke. Dano tiyo ki opic me ministri pa gamente me yenyo cene me kwogi, corruption address. In icito i opic iyenyo permanent secretary cabit acel nongo pe. Itye ka yenyo commissioner ma loyo coffee development authority nyo dong coffee i Uganda ibe iyenyo kwer. Lworo pa dano ma acel tye ni giwayo ni gin tye cito pi efficiency ento efficiency i ministry peke. Meno lwor matek. Ma bene lwor ni ni ngati mo omyero pe okwany cen, lwor ni bene rwatte. Pien lok ada. Pien lok ada, ministries weng ka itam ayelle kwer pe aromo nongo engineer i ministry me health pi lok me Alego Health Center three. Gicako yubo Alego Health Center three wa kare me covid twenty twenty. Watin ot yat i Lego Health Center Three tye ligwang ma kikelo ot ma kiyubo ki cen ka kicibo aciba ligwang gwang gwang kuman. Watin gin mo peke. Iyenyo injinia i myero irwatte kwede ka irwatte kwede tin komi dong kec dok dwe abicel. Meno peko ma acel ma tye ka kelo lworo i Uganda o kulu. Peko ma aryo, gin obino kare ma President Yoweri Museveni otemme ki kerone weng ni omyero private individual aye otem coffee Uganda. Peneti.
Eni lobo ma myero pe kirii iye zero, eni pe gengo ticci ka iwaco. Pe gengo irii. Ka pe angeyo ce da atimo. Aa, ngati mo ma pe ngeyo lokke pe. Wan wa i palament me Uganda, MPs ojemo. Ka tye gin mo ma MPs ma tye i NRM gu, gu, gu, gene gukwero winye lokke Museveni, obedo lokke Coffee eno ni.

Ento me ot yat Lubongo-ni, awinyo pi dako-ni. Nen ma inen meno tye lok atye ka coyone pinga kany? Pe awinyo lok enoni. Ento ni en omessing up i ot yat Lubongo-ni, an awinyo. Enoni awinyo. Pi lok akopi pwod iwinyo ki i te yat. Kombene.

Angeyo ka ma en tiyo iye. Ogik kenyo. Lok me adek, lok adek ma kelo ayela ma tin i winyo Ugandans tye ka daa iye loyo weng, gicako yubo twon faktori mo me coffee i Western Uganda, ka ma dong coffee weng me Uganda myero giprocessing ki kunu. Dano tye ki lworo ni ee, eni mono pe plan pa Yoweri Museveni ki omine ki jone? ma gitamo ni kite dong kofi wano tye namba aryo i wi lobo i gire Africa, gimito dong gine ki wil weng lworo eno, man dong tye kwena bot ladit Yoweri Museveni ki ominne ni gin omyero kwany lworo ki kom lwak me Uganda ki yubo jami mabeco jami adek ma iwaco gini i ministry wek effectiveness, efficiency otimme pien guwaco ni gimito dwoko effectiveness ki efficiency

Ka pe, lokki eni obekelo ayela i kom gamente pa Yoweri Museveni. Meno tamma ba. Atye bene ki twero me miyo tam.
An apwoyo wek agitingo.